Addaswyd gan Gwyn Williams. Dau fwgan brain hapus ar gaeau Tyn Lôn oedd Bella o'r Felin a Billa ap Siôn. Roedd Billa'n meddwl bod Bella'n ddel, a Bella'n dwli ar Billa er sbel. A wneud i'm mhriodi, meddai Billa i'n pnawn. O Bella! meddai Bella. Mae'n syniad da iawn. Fe gawn ni'r briodas hapusaf erioed yng nghwmni ein ffrindiau wrth ymyl y coed. Ond rhaid, meddai Bella, gwneud rhestr yn awr o'r pethau i'w casglu i'n priodas fawr fawr. Ac ymaith â hi ar fraich Bill ap Siôn, i chwilio a chwalu hyd gaeau Tyn Lôn. Toc! Clywson nhw wyddau yn clegar yn hi. O, plîs! meddai Bella. A wnewch chi roi plu i wneud ffrog i'r briodas hapusaf erioed, yng nghwmni ein ffrindiau wrth ymyl y coed? Plu? Wel wrth gwrs! meddai'r gwyddau i gyd. Addawodd Pry Copyn ei gwnïo ynghyd. Fe fydd hi'n ffrog bert, meddai Bella. A nawr, beth oedd y peth nesaf i'n priodas fawr, fawr? A gymaith â hi ar fraich Billa ap Siôn. I chwilio'r newydd hyd gaeau Tyn Lôn. Cyn iddyn nhw gerdded yn bell nac yn hir, fe glywson nhw glychau yn canu yn glir. Mae'ch clychau mor swynol. Tybed ddewch i'w canu ym mhriodas fawr Billa a fi? Hon fydd y briodas hapusaf erioed yng nghwmni ein ffrindiau wrth ymyl y coed. Pan frifodd y gwartheg. A, chroeso! Pwy ddaeth? Ond cranc efo cadwyn o gregyn o'r traeth. Gwichiodd llygoden. Edrychwch fan hyn! Dyma ddwy fodrwy o'r llen yn y bin. Wel wir, gwenodd Bella. Mae'n ffrindiau mor hael. Does dim byd ond blodau yn awr heb eu cael. Meddai Billa wrth Bella. Gorffwysa am sbel. Mi af i chwilio am flodau i'w hel. Siodd gwenynnen. Dwi'n gwybod am ddôl sy'n garbed o flodau. Tir draw ar fy ôl. Ymlaen ath y ddau yn hir ac yn bell, at gae llawn o flodau na welwyd eu gwell. Bydd Bela'n dwli ar rhain, dwi'n siŵr. Ond i'w cadw yn ffres, rhaid i mi gael dŵr. Tir di ar fôl! meddai broga bach llon. Dwi'n gwybod am lyn bach tu arall i'r fron. Fe ddringo nhw'n araf nes aeth i yn nos. Ac aethon nhw i gysgu wrth ochr y ffos. Ar ôl i'r haul godi, daeth y ddau cyn bo hir at lyn bychan gloyw yn llawn o ddŵr clir. I'r dim! meddai Billa. Yna gwaeddodd yn ffôl, Rhaid cael bwced neu sten i'w gario yn ôl. Dwi'n gallu dy helpu, meddai Malwen fach glên. Dwi'n gallu dy dywys di billa at stên. Ond o, roedd y falwen yn ara deg iawn. Cymerodd eu taith nhw tan ddiwedd y pnawn. Roedd Bella'n poeni ar geiau Tyn Lôn. Be sy wedi digwydd i Billa ap Siôn? Ar hyn, daeth y ffermwr. A wyddoch chi be? Gwnaeth ffwgan brain newydd i gymryd ei le. Dydd da, meddai hwnnw. Fi di Frederick Flay. Ysgwydodd ei llaw hi a wincio yn slei. Ti ydy'r ferch hardda ar lana yn y sir, ar wahân i dy wallt sydd braidd yn rhy hir. Neidiodd i'r tractor a dweud, Tyrd am dro, fi ydy'r gyrrwr cyflymaf yn y fro. Dwi'n aros am Billa, meddai Bella yn brudd. Rydyn ni am briodi cyn diwedd y dydd. Dyn ni'n cael y briodas hapusaf erioed yng nghwmni ein ffrindiau wrth ymyl y coed. Chwarddodd Fred yn uchel. Ha! Rwyt ti'n un ffôl. Anghofia am Billa. Ddaw o byth yn ôl. Does yr un bwgan brain sy'n dawnsio mor chwim. Dwi'n gryf, dwi'n olygus, dwi'n gwybod pob dim. Dwi'n fentrus, dwi'n feiddgar. A dwi ddim yn sgwâr, dwi'n gallu gwneud cylchoedd a mwg fy sigar. Cymerodd sigar dew o'i boced a dweud, Fe gei di weld, Del, be dw i'n gallu wneud. Beth? gwaeddodd hithau. Gwneud cylchoedd o fwg. Do's neb call yn smygu, mae smygu'n beth drwg. Meddai Frederick. Hei, edrycha ar hwn! Dw i'n gallu gwneud cylchoedd anhygoel o grwn. Taniodd flaen ei sigar a'i rhoi yn ei geg. Ond llosgodd ei wefus a rhoi clamp o'r eg. Fe syrthiodd ei fatchen i'r soffl sych. Mân a thoc, roedd y gwellt wrth ei draed o ar dân. Help! Sgrechiodd Bela'n teimlo'r gwres. Mae'r fflamau o diar yn dŵad yn nes. Gwaeddodd Frederick Fleay. O, wps! Ie, o, o, wel, o rhaid i mi dy adael. Ta-ta i ti, Del. A pwy ddaeth ar hynny yn llawen ei wen, ond Billa a'r blodau a'r dŵr yn ei stên. O, Bella! meddai o, fy nghariad fach lân. Tywalltodd y dŵr a diffodd y tân. Fe godon nhw'r blodau'n ofalus o'r llawr, a dweud, Dyna bopeth yn barod i'r diwrnod mawr, mawr. Ac roedd ei holl ffrindiau'n cytuno yn llwyr, gan gynnwys y falwen. gyrhaeddodd yn hwyr. Bod Bela'n briodfab golygus a swel, a Bela i wraig o'n anhygoel o ddel. Taflwyd confetti pob lliw hyd y lle, a gwaeddodd ei ffrindiau, Pob hwyl! A hwrê! Wedyn ymaith â Mister a Misus Bela ap Siôn, ar ei mis mêl,